Bonġu tfal, għandna storja oħra illum. Kif qegħdin taraw għandi ktieb naqra kbir mhux ħażin f'idejja u Julia Lynn u Adrienne għandhom xi ħaġa li ppreparaw għal din l-istorja. Julia Lynn, xi ppreparajtilna inti? Xadina. Għandha maskla ta' xadina? Qegħdin taraw xadina xi mkien hawnhekk intom? Iva, naħseb ħa jkollna xi storja li tirrigwardja xadina. Tajjeb. U inti xi preparajtilna Adrienne? Serp għandha serp. Qegħdin naraw xi serp hawnhekk? Le. Hmm, tajt għandna serp fl-istorja imma Naħseb la Audrey Ann għamlitilna maskla ta' serb sinjal illi is-serb jidħol ximkien x'taħsbu. Tajjeb, aħna hawnhekk ovvjament illum ma kellniex iċ-ċans noqogħdu nagħmlu l-maskra magħkom, però Jekk tkunu tridu tagħmlu matkla bħal ta' Julia Lynn u Audrey Ann, huwa faċli ħafna fuq l-internet issibu ħafna maskli differenti. Tajjeb? Mela, ħa nħarsu daqsxejn lejn il-faċċata tal-ktieb. X'għedna? Diġà għedna xi ħaġa li qegħdin naraw. Il-min qed naraw? Qed naraw xadina. U x'inhi tagħmel din ix-xadina? Tinħasel. Tinħasel. Mela jekk tagħmel xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina? Xi ħaġa tajba. Xi ħaġa tajba, hu, xi qiegħda tinħasel. U kif taħsbu li hi, ferħana jew le? Hi ferħana. X'qiegħda tagħmel, qiegħda? Titħaq. Qiegħda titħaq għandha tbissima kbira, eh, tbissima kbira. U hawn x'qed naraw dan il-blu kollu hawn isfel? Ew ħafna bżieżaq tas-sapun, jisamux. Hmm. Jew tal-ilma, iva. L-ilma bis-sapun, u xem l-ilma bis-sapun. U hawnhekk bitri kbar għandna l-isem tal-ktieb. X'ismu l-ktieb? Hmm. Pinu iżom ruħu nadif. Min taħsbu li hu Pinu? Ix-xadin. Ix-xadin tgħid jismu Pinu? Issa naraw, veru hawnhekk qed iżomm ruħu nadif? Għax qiegħed fl-ewwel stampa. Qiegħed fl-ewwel stampa. Tajjeb, mela dak huwa t-titlu tal-ktieb. Pinu iżomm ruħu nadif. Hawn isfel għandna tliet ismijiet. Marika Vella Montebello, Charmaine Bartolo u Elaine Camilleri. Dawn huma l-awturi u l-illustraturi ta' dan il-ktieb. Kif nagħmel dejjem qabel ma nibda l-ktieb jiena ħa ndawwar il-ktieb fuq wara biex b'hekk inkun nista' naqra l-ħarsetta. Din l-istorja hija kontinwazzjoni tal-istorja Żaqqin u jagħżel x'jiekol li aħna qrajna wkoll, eh, qrajnieh. F'dan il-ktieb ser niltaqgħu ma' Pino li kien xadin dejjem waħdu għax ma kellux ħbieb. Għaliex Pino qatt m'għamel ħbieb? Għax ma jridx. Żaqqin u s-Serb u Belinda l-kokka għenu lil Pino jibdel ħajtu u jagħmel ħbieb mal-annimali tal-foresta. U hemmhekk rajna il-ħarsetta. Hm. Għandu problema hawnhekk skont il-ħarsetta Pinu? X'problema għandu? Għax ħadd ma huwa ħbieb tiegħu. M'għandux ħbieb, iva. Ħadd ma jħobbu. Hmm. Kif tħossukom intkom kieku ma jkollkomx ħbieb u ħadd ma jħobbkom? Imdejqin, hux mhix xi ħaġa sabiħa. Ejja ħa naraw daqsxejn mela għaliex Dapinu huwa bla ħbieb. Mela, Julialin u Adrienne illum ħa jużaw il-maskri tagħhom stess. Ara għal min qed nerġgħu naraw. Hmm. Għandna dan is-serp, bħalma għandha Audrey Ann, eh, mela fil-faċċata ma rajniehx, imma issa mill-ewwel qegħdin narawh, mill-ewwel paġna. Wieħed mill-annimali tal-ġungla kien serp sabiħ u b'saħħtu ħafna. Dan is-serp kien jismu Żaqqinu. Fl-istorja l-oħra jekk tiftakru tajjeb ma kienx jismu Żaqqinu imma naħseb jiena għall-istess serp qegħdin nirreferu. Kif jidher hawnhekk Żaqqinu x'jidhrilkom? Ferħan, eh, ara xi tbissima u x'naqa' żnien snien sbieħ qed jorina, eh? Fejn qiegħed hemmhekk Żaqqinu? Fil-ġungla. Fil-ġungla, hm. Għandna sema sabiħa bl-uwux. Ekku, tkompli minn din naħa, ma ċara, ċara ħafna. Saqqinu mhux minn dejjem kien b'saħħtu. Sar b'saħħtu meta ltaqa' mas-saħħara Belinda. Din għenitu sabiex iżomm dieta bilanċjata, jagħmel eżerċizzju kuljum u jżomm ruħu nadif. Is-Serb kien jagħmel minn kollox biex jgħin lill-annimali tal-ġungla. biex bħalu jgħixu tajjeb u b'saħħithom. Issa aħna nafu diġà illi piżu, għax hekk konna nafuh fl-istorja l-oħra, mhux minn dejjem kien jgħix ħajja b'saħħitha. Imma issa hawnhekk bidel ħajtu u issa li bidel ħajtu huwa qed jgħin lil ħaddieħor. Hawnhekk kif qegħdin taraw għandna tliet kaxxi u kollha fihom affarijiet differenti. Fl-ewwel kaxxa hawnhekk x'qegħdin naraw? L-ikel. Ikel. Dan huwa ikel tajjeb għas-saħħa taħsbu jew le? Iva. Tajjeb għas-saħħa, mela għandna nieklu ħafna minnu dan? Jekk jista' jkun, iva, għandna nagħżlu minn dan l-ikel. Tix naraw daqsxejn x'għandna? Mandolina. Mandolina jew larinġa. Tuffieħa. Tuffieħa. Banana. Mela hawnhekk għandna l-frott, il-frott tajjeb. Hawnhekk għandna biċċa, biċċa laħam tajjeb ukoll. Hawnhekk. Uta, għandna daqsxejn laħam uħut, mela tajjeb li niklu minnu. U hawnhekk għandna ftit Karrotti. Għandna l-karrotti. Għandna t-tadam. It-tadam. Hawnhekk għandna basla, forsi ma tantx tinftieħ. Mela hawnhekk għandna l-ħaxix, mela għandna frott ħaxix. Jew piżelli forsi. Mm? Mela dawn l-ikel jagħmlu dieta bilanċjata. Għalhekk għandna niklu minn dal ikel kemm jista' jkun. Fit-tieni kaxxa x'qegħdin naraw hawnhekk, x'qegħdin naraw? Għatem qed jilgħab. Qed jilgħab bil-ballun. Tajjeb illi nagħmlu ftit eżerċizzju? Iva. Iva, tajjeb illi niċċaqilqu, eħe tajjeb. U issa sar jagħmel ħafna eżerċizzju, mela issa jista' jagħti lezzjoni lil ħaddieħor għaliex huwa bidel ħajtu. U hawn 'l isfel x'qegħdin naraw? Sejf. Jaħsad jaħsad snin. U dik hija xi ħaġa tajba. Iva li nżommu l-indafa tagħna u mhux tagħna biss, eh, ma hija xi ħaġa tajba. Jaħsel snienu kuljum. Hmm? Araw kemm qed jagħmel affarijiet tajbin is-serp issa u dan li jaf jagħmel hu ħa jipprova jgħaddih lil ħaddieħor. Tajjeb. X'għandna hawnhekk? Ħafna annimali, daw fejn insibuhom daw l-annimali? Fil-ġungla, eh, annimali kbar ħafna. Mela jaħna naraw daqsxejn x'għandna. Għandna tigra, għandna ċerva, ċiraffa, il-jun, u hawnhekk reġa' għandna is-serp u wix u x-xadina tal-istorja tagħna. Bħalma kien jagħmel spiss, żaqqinu s-serp ta' qalb tajba laqqa' xi annimali tal-ġungla taħt is-siġra tal-banana. Il-frotta ta' min hi l-favorita din il-banana? Tax-xadin. Tax-xadin, ix-xadini magħrufin li jħobbu jieklu ħafna l-banana, eh mela s-siġra favorita tiegħu din. Hemmhekk ġabarhom żaqqinu. Is-serp beda jkellimhom fuq ikel sustanzjuż li għandhom jieklu kif ukoll l-indafa personali. Umm, araw daqsxejn, eh? Żaqqinu hawnhekk qed jipprova jgħallimhom lill-annimali l-oħra tal-ġungla minn dak li tgħallem hu qed jgħaddih lil ħaddieħor. Ma setax jonqos ukoll li żaqqinu jgħallimhom l-istorja ta' kif kien inbidel huwa stess. Huwa kien spiss jagħmlilhom kuraġġ biex jagħmlu bħalu. Qed jagħmel xi ħaġa sabiħa hawnhekk żaqqinu? Iva hu, għax qed jgħallimhom, qed jgħallimhom mill-esperjenza tiegħu stess fuq kif għandhom. Qisu għalliem hawnhekk, vera, qed ikun qisu għalliem, ġabar lill-annimali biex b'hekk ikun jista' jgħallimhom dak li huwa tgħallem ukoll mill-esperjenza personali tiegħu. Qegħdin jitkellmu hawnhekk l-annimali tagħna. Ħa naraw daqsxejn x'inhuma jgħidu. Fuq is-siġra tal-banana kien hemm min taħsbu li kien hemm? Pixu. Pinu x-xadin fuq is-siġra favorita tiegħu mela. Meta Pinu beda jiċċaqlaq, ħarġet riħa tinten minnu. Piff! Piff! bdew jgħidu l-annimali. X'riħa tinten hawn? Minn fejn taħsbu li ġejja din ir-riħa tinten? Umm, mix-xadin tgħid? Mingħand Pino ġejja r-riħa. Taħseb dik ir-raġuni? Ħa nkomplu naqraw mela. Il-ġiraffa bdiet tgerger. Ma nistax nissaporti f'din ir-riħa. Għandek raġun, qabel ma bħal il-junfant, Jien se jħossni ħażin, qalet it-tigra. L-annimali kollha telqu 'l bogħod mis-siġra tal-banana. Baqgħu hemmhekk allura? Le, iddejqu, ma ridux joqogħdu fejn hemm riħa tinten dawn, hux vera? Intom kieku tridu toqogħdu fejn ikun hemm riħa tinten? Le, hux inwarrbu. U min spiċċa waħdu allura? Din u xadin spiċċa waħdu għax ħadd ma rid joqgħod ħdejh. Narawh, għandu kumpanija miegħu hawnhekk? Le, waħdu qiegħed. Ekku, jgħat iktar fil-bot jibsa. Pinu xadin, spiss kien jisma kummenti bħal dawn. Hmm. Mela din kienet l-ewwel darba li bdew ix-xommuħ jinten. Le, għax spiss kien jisma daw it-tip ta' kummenti kien imdorri jismagħhom. Ħadd mill-annimali ma rrid joqgħod ħdejh. Ngħid għaliex? Intom tafu għaliex? Għax huwa maħmux. Għax huwa maħmux u ħadd ma rid joqgħod ħdejh. Ittuhom raġun intom li ma jridux joqogħdu ħdejh. Anka jiena. Għanna aktar annimali hawnhekk, eh, għanna aktar annimali. Hawnhekk qed naraħ jitbissem jien għal pinu, għaliex qed jitbissem pinu tajt. Hmm, ġo xiex hija temmek. Fit-tajn. Mela fit-tajn jitnaddaf. Hop hmm, jaqbeż fit-tajn da, hop jitħammeċ. Pinu kien xadin għazzin. Ma tantx kien iħobb jinħasel. L-ilma ma tantx kien ħabib tiegħu. Kien jilgħab waħdu fil-ħmieġ u t-tajn. tal-ġungla. Adam għandu d-dubbien. Il-ħmieġ hekk iġibu u ġi d-dubbien. Ħadd mill-annimali ma riedx jilgħob miegħu. Xtaq kieku imqar ikollu ħabib wieħed biss. Imma x'seta' jagħmel? Għandkom xi idea intom x'jista' jagħmel?

Umm, jieħu naqra pariri siewja mingħand Żaqqinu u l-kokka. Il-ħabib tiegħu. Umm, ejja ħa naraw mela, jekk hux hekk ħa jagħmel. Għawmuna żewġ karattri tagħna prinċipali. Saqqinu kien jinkwieta meta kien jara li l-pinu jilgħab waħdu. Kien jiftakar kif kien iħossu hu meta ħadd ma ried jilgħab miegħu. Dak hekk kien jiġrilu wkoll, jekk tiftakru, kulħadd kien iwarrbu. Imma issa li l-affarijiet inbidlu għandu ħafna ħbieb, allura jista' forsi Pinu jitgħallem xi ħaġa minn Żaqqinju. Pinu, għandna bżonn nitkellmu ftit jien u int. Taħsbu illi Pinu ħa jkun irid ikellmu lil Żaqqinu? Għalhekk, Żaqqinu ddeċieda li jgħin lil Pinu. Beda Biex fetaħ qalbu miegħu. Tafu x'jiġifieri meta tiftaħ qalbek ma' xi ħadd? Iddeċieda mela Żaqqinu li jirrakkontalu ftit minn xiex kien għadda, jgħidlu l-esperjenzi tiegħu. Mela b'hekk beda Żaqqinu billi jgħidlu hu minn xiex kien għadda fil-passat, ħalli b'hekk Pinu jkun jista' jitgħallem minn din l-esperjenza reali ta' Żaqqinu. Reġanna tlet stampi hawnhekk. Il-min qed naraw iżjed din l-istampa. Għanna li l-kokka niftakru x'jisimha din il-kokka. Be? Belinda. Il-kokka Belinda dejjem għandna l kokka intelligenti fl-istejjer u xil-ħobb ikonna kokka. Żaqqin u ħali l-pinu għand is-saħħara Belinda. Hi imlietlu l-banju tal-kastell bil-misħun u ħaslitu ħasla kif imiss. Liema stampa qed naraw lil dan pinu jinħasel? It-tieni waħda rawh ġol-banju. Fin-nofs iva qed jingħorok għorka tajba eh! Ekku araw mela kif qed tgħidilna Audrey Ann hawnhekk jidher maħmuġ araw x'għandu jdur miegħu infatti ara. Tubbin idur miegħu għax huwa maħmuġ. Hawnhekk qed jinħażen raġel nadif, hawnhekk b'saħħtu hu nadif. Hekk hu, mela għandna l-proċess wara xulxin, minn maħmuġ, wara li nħasel, sar nadif, eh? Araw x'differenza! U sar b'saħħtu. Ejja ħa nħarsu naqra lejn l-espressjoni ta' wiċċu. Meta kien maħmuġ, kif kien? Imdejjaq. Imdejjaq, imma issa hawnhekk li hu nadif. Kif qed tarawh intom? Ferħan. U għandu biex ikun ferħan issa illi huwa nadif? Lanqas seta' jagħrfu żaqqinu x'ħin ħareġ mill-kamra tal-banju. Għaliex taħsbu ma għarfux? Għax kien nadif. Għax kien nadif u kien ilu naħseb naqra mhux ħażin ma jarah nadif hekk. kien sar xadin nadif u gustuż. Kien fih għaxqa, mm, kien qed jieħu pjaċir iħares lejh, kulħadd kien jieħu pjaċir issa iħares lejh. Uruna l-maskli, Isa, waqt li taqilbu, Isa, dawwem. Hmm, għanna karattru ieħor hawnhekk. Da min taħsbu li hu? Dentist, da l-ors. Ejja ħana. Ejja ħana raw daqsxejn. Issa ħara l-mitu wkoll. Kif jaħsel sninu sewwa? Is-sehem ħadu għand id-dentist. Huwa sablu xi snien imħassrin. Kien jieħu ħsiebhom mela snienu dan? Le, u b'hekk tħassrulu snienu għax ma kienx qed jieħu ħsieb tiegħu nnifsu. Għalhekk id-dentist qallu biex jieħu ħsiebhom jiekol inqas ħelu kif ukoll jaħsel snienu malli jqum u qabel ma jorqod. Mela, ejja ħa naraw daqsxejn l-għors taħt tliet pariri, umm, tliet pariri l-għors dentist, tliet pariri importanti, liema huma? Ejja nerġgħu niftakruhom ftit. Mela, l-ewwel xi jrid jagħmel? irid jieħu irid jieħu ħsiebhom, mela rridu nibdew minn hemm. U biex tieħu ħsiebhom xi trid tagħmel? Taħsilhom. Taħsilhom u meta ħa naħsluhom? Meta jqumu u meta jorqod. Mela naħsluhom tal-inqas darbtejn f'kuljum, eh? Filgħodu u filgħaxija. U biex jibqgħulna b'saħħithom xi rridu nagħmlu wkoll? Nieħdu ħsiebhom billi niklu l-ħelu imma. Le, biex niklu ċiken b'saħħithom. Ekku, niklu, di nieħdu dieta bilanċjata. Ekku, ekku. Issa narawhom, issa narawhom, mela hemmhekk id-dentist qed itih naqra pariri sewja. Taħsbu illi Da Pino ħa jobdihom dawn il-pariri? Le. Nisperaw għall-ġid tiegħu, hux? Ħalli kulħadd jilgħab miegħu. Ħalli jkollu l-ħbieb. Mmm, nadif jew? Iva. Hekk jidher hux qed jidher ferħan u nadif, ileqq qiegħed tant kemm hu nadif. Kien u ddeċieda li jibdel l-istil tal-ħajja li kien qed jgħix. Beda jinħasel kuljum fix-xmara tal-ġungla bis-sapun tal-frawli li tatu s-saħħara Belinda. Mela baqa' jinħasel fit-tajn? Le, it-tajn mhux se joħroġ nadif. Mela biex kien qed jinħasel issa? Bil-ilma u bis-sapun. tal-frawli. Għandu sapuna tal-frawli, eh, u qed jinħasel bihom biex b'hekk ikun nadif. Beda jgħix ta' xadin nadif u b'saħħtu. L-annimali ma damux ma nnutaw id-differenza f'pilu. Hm. Mela kulħadd seta' jara illi Pinu issa bidel ħajtu u sar xadin nadif, hux vera? Bidel ħajtu u kulħadd induna. Umm. Araw daqsxejn min għandna hawnhekk? L-annimali kollha. L-annimali kollha. L-annimali kollha tal-ġungla flimkien ma' Pinu. Joseph, Hemmhekk qegħdin. Taħsbu li l-annimali tal-ġungla hawnhekk qegħdin 'il bogħod minn Pinu, qegħdin iżommu 'l bogħod? Le. Le, hu, arawh, qiegħed f'nofshom issa. Imma hu hawnhekk kien maħmuġ, issa nadif. Issa nadif, issa m'għadux maħmuġ, eh, sar nadif. Jiena nħobb li jkun nadif. Ma, jiena nħobb. L-annimali ma baqgħux iwarrbuh lil Pinu. Bdew iħalluh jilgħab magħhom fil-logħob li jorganizzaw. Pinu sar ħabib ta' kulħadd. Eh, sar xi ħaġa sabiħa mela hu x'bidel ħajtu għat-tajjeb, hux vera? U araw x'laqgħa ta' tbissima għandu issa Pinu x-Xadin, eh? U fl-aħħar naqra raw se jgħidulna, eh? Pinu baqa' jżomm ruħu nadif u f'saħħtu. Qatt ma nesa dak li kienu għallmuh is-Saħħara Belinda u Żaqqinu s-Serb. Mela dan għamel ftit żmien biss jieħu ħsieb tiegħu nnifsu jew baqa' għal dejjem jieħu ħsieb tiegħu nnifsu? Ħa dat-tagħlima, eh, mela bħal Żaqqinu illi bidel ħajtu darba għal dejjem, Pinu x-Xadin l-istess bidel ħajtu u b'hekk issa sar Xadin nadif u li għandu il-ħbieb. U ħa jagħtina parir siewi hawnhekk. L-indafa nofs is-saħħa. Fejn ikun hemm il-ħmieġ, Ikun hemm il-mard. Naqblu, eh? Li fejn ikun hemm il-ħmieġ ikun hemm il-mard. Mela nżommu di f'moħħna, eh? U nżommu dejjem l-indafa tagħna u tal-madwar tagħna wkoll. Tajjeb? Issa tfal, aħna llum għandna logħba għalikom. Agħmlu l-maskli hawnhekk, tajjeb? U nistennewkom tkomplu tilagħbu magħna, tajjeb? Araw daqsxejn x'se nagħmlu. Mela. Jien hawnhekk għandi dawn is-sets ta' cards, qed inżommhom rashom l-isfel ħalli jiena ma jkunux jafu Julia Lynn u Audrey Ann x'hawn fihom u ħa nagħtihom waħda jew ħa jagħżlu waħda huma minnhom, tajjeb? Issa huma jridu jaraw x'fiha din l-istampa imbagħad huma se jdendluha fil-post it-tajjeb. Issa, Il-post it-tajjeb ħa jkun juri naħa tal-indafa u naħa tal-affarijiet maħmuġin. Tajjeb, nibdew mela ħa naraw daqsxejn fejn se jibdew iwaħħlu dawn il-cards. Tibdi inti? Agħżlilna waħda, liema tkun, liema tkun, m'hemmx għalfejn toqgħod tarrom, agħżel waħda liema tkun. Mela, urijielna u għidilna daqsxejn x'int x'għandek hemmhekk. Mama titnaddaf. X'inhi tagħmel dik il-mara? Titnaddaf il-ħwejjeġ. Qiegħda taħsel il-ħwejjeġ. U din il-ħaġa hija ħaġa ta' indafa jew ħaġa ta' ħmieġ? Ta' indafa. Ta' indafa. Mela Adrienne, fejn ħa twaħħalilna din? Għamilna ta. Tajjeb ħafna, hu waħda hu waħda m'hemmx għalfejn tieħu kollox. tajjeb ħafna mela hemmhekk Adrian fin-naħa tat-tajjeb erġa' konċi naqab il-qiegħda. Fin-naħa tat-tajjeb Poġġitilna 'l din is-sinjura illi qiegħda taħsel il-ħwejjeġ, qegħdin naraw oġġett ta' indafa. Tajjeb, sadanittant, għemlilna oħra, Audrey Ann, issa mbagħad Julia Lynn tkun tista' tkompli magħna wkoll, agħżel oħra. X'qegħdin naraw hemmhekk? X'inhi tagħmel dik it-tifla? Orijilna, orijilna. Qiegħda taħsel sniena u dik Ġajna xi ħaġa ta' indafa, xi ħaġa li għandna nagħmlu, jew le? Naddafa. Ta' indafa, mela Audrey Ann, fejn ħa terġa' twaħħalilna dik? Ma' notfa, ma' l-indafa. Brava. Ġulja Len ħadd kompli magħna. Kompli poġġi. X'għandek hemmhekk? X'inhi tagħmel dik it-tifla? Qiegħda tik Qiegħda tiknes mel hemmhekk l-istess x'għandna oġġett ta' indafa jew oġġett ta' ħmieġ. Id-dafa qiegħda tagħmel tajjeb ħafna dik it-tifla. Brava, mela hemmhekk għandna dik it-tifla li qiegħda tiknes għażlilna oħra. Hmm, qed naraw hemmhekk. Urilhom, urilhom l-istampa. Qed jaħslu l-platti, hija xi ħaġa tajba li jkollok il-platti notfa. Tajjeb, mela ara daqsxejn fejn ħadd waħħala Adrian fidejk. Ma tajbin, ma l-affarijiet tal-indafa. Dawara bil-kontro Adrian, dawara. Brava, s'issa għandna ħafna u x'ta ndafa. Ejja ħa naraw daqsxejn x'għandna iżjed. Hemm x'għandna orijielhom, orijielhom. Maħmud. Għaliex mar jagħmel dak? Ma fittajna. Mar fittajna, bħal ma kien jagħmel pinu. Mela hemmhekk x'għandna indafa jew ħmiġ? Ħmiġ. Mela ra fejn ħadd waħħalilna dik. Tajjeb, namlu oħra. Għan emmek. Għanna karozza oħra maħmuġa, biex ini maħmuġa dik tajt. Bit-tajn. Bit-tajn, Lisa. Mela fejn ħa toħodha fl-indafa jew fil-ħmieġ? Fil-ħmieġ. Iva, dur daqsxejn, Odri. Iva, dur daqsxejn bil-kontra, dur. Eh, brava. Waħħa lilna. Brava. Kombinazzjoni mela Audrey għenna da kem waħlit inna karozza maħmuġa. U Ġulja li nissa għanda karozza nadifa. Għalix nadifa dik il-karozza xini tagħmel bħalissa? Qiegħda tinħasel dik il-karozza, karozza nadifa kollha sapun u qiegħda titbissem ukoll. Hemmhekk x'għandna x'inhi tagħmel dik it-tifla? Qiegħda tiġbor l-iskart u qiegħda tiġbru qiegħda titfgħu bl-addoċċ ġo liema barmi ġo liema landa jfettlilha. Le, hux, qiegħda tirriċikla, mela qiegħda tagħmel oġġett tajjeb jew oġġett ħażin? Qiegħda tagħmel oġġett tajjeb, mela qiegħda tarmi l-affarijiet il-skart tagħha u tirriċiklah mhux tal-li qed tagħmel mela qed iżomm l-indafa tal-li qed tirriċikla wkoll. Ravi. Qiegħda taħsel idejha dik it-tifla qed jew mara allura qed iżżomm l-indafa jew jew qed tagħmel oġġett li jiġbed iktar ħmieġ. Indafa. Indafa u bħalissa b'mod speċjali iktar għandna naħslu jdejna Hemm x'qed naraw? Tifel u x'għamel dat tifel x'għamel? Bil-lipstick u biex iktar hawn isfel x'hawn? Il-nipoli xaraw ħammeġ il-ħwejjeġ, kisser il-vażun, ħwejjeġ ħerġin minn ġol kxaxen, il-kxaxen kollha miftuħin. Mela hemmhekk x'għandna? Oġġett nadif jew oġġett maħmuġ? Maħmuġ, mela ara daqsxejn fejn ħa tagħmel odri hemm f'idejk. Dur bil-kontra, dur bil-kontra, hekk brava. Għażel waħda. Mela, xan emmek orijina ftit. Qed jaħsel il-ħġieġ dak ir-raġel mela x'qed jagħmel qed iżomm l-indafa jew le? Mela ara daqsxejn fejn ħatamilha. naraw hawnhekk. Hmm? X'qed jagħmel dak ir-raġel? Qed jaħsel l-art u biex qed jaħsel l-art. L-ilma mela qed iżomm in-nadif jew qed iħammer? Nadif imma jien ma jħebbx jagħmel is-sapun. Jista' jkun iva, mela fejn ħa tagħmilha dik? Kien maħmut l-ewwel, imbagħad qed jitnaddaf. U issa jiġi nadif iva, qed jiġi nadif. Hemmhekk x'għandna hemmhekk? X'fejn qed naraw hemmhekk x'qed naraw? Kamra tat-tifla. Kamra tat-tifla u x'fiha dik il-kamra x'waħda din? Ħafna affarijiet mal-art. Mhm. Anka jikel imma l-art u xikellu xorb x'waħda din. U b'ħobsu minn kollox, eh, il-mama x'taħsbu li qiegħda tajt il-mama. Imma uħniex, mela fejħa waħluwa. Ma dik in-naħa tal-affarijiet li jġibu l-ħmieġ. Ravi. ramel xem fuq ir-ramel xem. Ħafna ħmieġ. Ħafna ħmieġ, xi ħadd irresponsabbli jara poġġa il-boros tal-iskart Fuq il-bajja, eh, hu qed iħammeġ il-bajja. Qed jagħmel xi ħaġa tajba jew xi ħaġa ħażina mela, Audrey Ann? Mela isma' naqra 'l hawnhekk, aħsibha ftit erġa'. X'għandek f'idejk dik l-id l-oħra? Brava, waħħa lilna. Dur bil-kontra, ta? Qed naraw ambjent maħmuġ, ara baħar maħmuġ, ramel maħmuġ, għax xi ħadd ħalla l-iskart warajh. X'għandna hemmhekk? Idea maħmuġin. Mm. Pictures. U għandha ħafna ġerms ukoll. Xi ħaġa li bħalissa żgur li m'għandniex nagħmlu għen ikollna jdejna maħmuġin. Għax iġġib il-mart il-ħmieġ. Urina ftit hemmhekk x'għandna issa. Hmm, x'għandna hemmhekk? Għandna landa eh taż-żibel. Maħmud u Malajk lil Maħmud u l-ġrieden grazzi raġun. Għax il-ħmieġ iġib il-ġrieden ukoll eh araw hemm l-iskart mutluq mal-art qas irriċiklaw hemmhekk eh qas irriċiklaw. Dur bil-kontra Adrienne, dur bil-kontra. Dil-waqt naslu ta' ma fadlinniex ħafna. Għanna tifelet jurina sninu u sninu xej ma jidru notfa, eh, xej xej xej. Jistaw jitħasrulu, ux. Eżatt, Pin hu infatti kellu ħafna snin imħassrin meta mar għand id-dentist induna kemm kien qed jagħmel ħażin. X'qed naraw? Tifel. Għandna raġel illi. Jħassilu snin u maħmud, ma bad jħassilu. Mela x'qed jagħmel hemm, qed iżomm l-indafa jew le? Qed iżomm l-indafa, għaliex qiegħed jinħasel dak ir-raġel bis-sapun, fejn ħa nagħmluha mela? Tajjeb. Qed naraw Ġulja li nemmek. Dawwar ftit ħanarawa. Uħuta din. Niemutu. Ekku, għanna ħafna duħħan, għara ħireċ miċmini, għanna probabbilment zjut ħireċ għal ġol ilma, eh, jew il-bahar, xinuwa dak. Eħe, għandna ambjent nadif jew maħmuġ allura? Għandna ambjent maħmuġ u li jkompli jiġi fil-mard mela. U għandna l-aħħar waħda fidejk. X'għandna fiha din? X'għandna imma x'għandna? Ħafna Għanna ħafna platti maħmuġin. Mela fej ħanamlu għadik mannaħa tal-indafa jew mannaħa tal-ħmieġ? Mannaħa tal-ħmieġ tajjeb ħafna. Bravi, mela hekk irnexxielna inqasmu il-kard kollha. Mela ħanejdilkom daqsxejn. Ġulja l-innu Adrienne morru f'ġemb kull wieħed ħalli terġgħu tispjegawna daqsxejn. Xrajna f'kull naħa, mela diħa ntellagħha hawnhekk jiena. Ħalli nkunu qrib xulxin. Mur din in-naħa, Ġulja, għalin inti, mur dik in-naħa. Ħa ntella' din hawn jiena, u Adrienne, inti għiha daqsxejn 'il din in-naħa. Ħa terġgħu tgħidulna fuq fuq x'kien hawn u x'ma kienx hawn. Min se jibda? Tibda inti Ġulja, għalin. Mela spjegalna, għidilna inti, inti għandek in-naħa ta' xiex?

Lipstick u bin-nail polish u waqqa' l-vażun u għamel ħafna ħmieġ. U il-baħar jagħmel maħmud u daw il-platti maħmudin. Tajjeb, mela aħna x'għandna nagħmlu? Għandna nagħmlu bħal din in-naħa li għadha kemm kelmitna tfuqha Audrey, eh? jew bħal din in-naħa li kelmitna fuqha Ġulja Lynn. Ban-naħa l-oħra. Hawn huma l-affarijiet tal-indafa. Tajjeb ħafna. Nispera li ħadtu gost tilagħbu din il-logħba magħna, naqsmu l-affarijiet ta' ndafa u mhux. Tistgħu tkomplu tagħmluha bejnietkom, issibu ħafna stampi anke minn fuq l-internet u tagħmlu bħalna taqsmuhom it-tajjeb u l-ħażin, tajjeb? Issa, aħna, kif nagħmlu dejjem, wasalna biex nagħlqu u ħa nagħlqu bħalma nagħlqu dejjem, mela,